Ыркаҫ хаклӑ радио итлекенӗмӗр. Паян икӗ пин ҫирӗм пиллӗкмӗш ҫулхи нарӑс уйӑхӗн вун иккӗмӗшӗ, Таллин чӑвашла калаҫать. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня 12 февраля 2025 года. Таллин говорит по-чувашски. Хаклӑ радио итлекенӗмӗр, радио кӑларма тимлекенӗмӗр, чӑваш культурипе кӑсӑклаканӑмӑр. Кӗҫех эпир кӑларӑмӑр калаҫу ҫемйине малалла кустарӑпӑр. Черетлӗ кӑлармӑн тӗп шухӑшӗ халӑх несӗлӗсем ӗмӗр хушши ҫут ҫанталӑка сӑнанипе, пӗтӗмлетнипе ҫыхӑнса тӑраҫҫӗ. Ҫулталӑк ярӑмӗ хӑйӗн тӗрлӗ тапхӑрӗсемпе ӗлӗкхи пекех пире паянхи кун та савӑнтарса тӑрать. Паян эпир чӑваш халӑхӗ йӑла-йӗркипе ҫыхӑнса тӑракан уявпа паллашӑпӑр.

Мӗнрен килнӗ-ха чӑваш халӑхӗн сӗм авалрахран пыракан пархатарӗ? Паллах, авалтан пыракан ӑрура нӑрӑва куҫакан йӑла-йӗркесенчен. Несӗлсем пирӗн валли пуян эткер хӑварнӑ. Кунта халӑх сӑмахлӑхӗ, ал ӗҫ пултарулӑхӗ, халӑх юрри-ташши. Паян та ҫак эткерпе эпир анлӑн усӑ куратпӑр. Чӑвашсен уяв нумай пулнӑ. Шел пулин те, хӑшӗсем манӑҫса пыраҫҫӗ, нумайӑшне халь те анлӑн, халӗ те ирттереҫҫӗ, вӗсем улшӑнаҫҫӗ, ҫӗнӗ вӑй илеҫҫӗ. Ӗлӗк ҫӑварни уявне Сурхурипе Мӑнкун хушшинче, нарӑс уйӑхӗнче пӗр эрне е икӗ эрне тӑрӑшшӗпех тӗрлӗ йӑла-йӗркепе паллӑ тунӑ. Ҫак вӑхӑтра хӗллепе ҫуркунне тӗл пулать тенӗ, вӗсем тавлашаҫҫӗ, вӑй виҫеҫҫӗ. Урӑхла каласан, кӗрӗкпе сӑхман тӗл пулаҫҫӗ. Тӑлӑпах хывса сӑхмана хатӗрлемелли вӑхӑт ҫитет. Ҫӑварни тени тепӗр майлӑ. Ҫу эрни е хӗле ӑсатни те ҫуркуннене кӗтсе илни вӑл сурхури хыҫҫӑнни ҫитет. Ҫӑварни сӑмахӑн пулӑвӗ тӗрлӗрен ӑнлантарма пулать. Ӑна сурӑм варри, сурӑм варри, ҫу варри тесе каланӑ. Тенку Сурхурипе Мӑнкун уявӗсен хушши, варри ҫавна пӗлтернӗ. Сурц сӑмахӑн пӗлтерӗшне халӑх халь ҫухатнӑ. Каярах ҫаварни сӑмаха ҫу сӑмахпа ҫыхӑнтарма пуҫланӑ. Тӗслӗхрен, ҫармӑс чӗлхине ҫӑварни сӑмаха вырӑслана куҫарсан Масленица ҫуарне тени пулать. Хальлӗхе ҫӑварни сӑмахӗн пулӑмӗ икӗ тӗрлӗ тесе калама пулать. Пӗрремӗшӗ ҫӑварни масленица, иккӗмӗшӗ сурӑм варри, ҫурӑм варри, ҫӑварни. Ҫӑварни эрнинчен кашни кунӑн хӑйӗн пӗлтерӗшӗ пул. Тунтикун тӑвансем, тус-йышсем пӗр-пӗринпе тӗл пулнӑ, хӗвелпитлӗ икерчӗпе чей ӗҫнӗ. Ытларикун хуйхӑ-суйхӑ ҫинчен манса кайса вылянӑ, кулнӑ. Юнкунпа кӗҫнерни кун кашни килтех тутлӑ апат-ҫимӗҫ пӗҫерсе ҫинӗ. Тӑвансемпе пӗр-пӗрин патне хӑнана ҫӳренӗ. Эрне кун вара ҫамрӑк мӑшӑрсем упӑшкисем арӑмсен амӑшӗсене, аннесене хӑйсем патне хӑнана чӗнсе икертӗпе сӑйланӑ. Анийӗсен умӗнче юрама тӑрӑшнӑ. Шӑматкун хӗл пултӑрсем Пӗрле пухӑнса икерчӗ кукӑль пӗҫерсе ҫинӗ, юрӑсем юрланӑ. Акӑ пӗри «Куккусем чӑпар!» йӑви-кӑвак, мӗншӗн куккук тесе айкалас мар, икӗ куҫӗ хура, ҫӳҫӗ сарӑ, мӗншӗн савни тесе калас мар. Вырсарникун вара кӗҫӗн ҫӑварни, ялӗпех Хӗле ӑсатнӑ ача-пӑча катаччи чупнӑ. Авалтан килекен йӑлапа уява ача-пӑча уҫнӑ. Ачасем твайккине вӗҫтернӗ, вӗсенчен туҫине пӗрремӗш хӑварса ҫитекенӗ, шыв ҫулне уҫаканӗ пулса тӑнӑ. Ҫавӑнпа ачасем хаваспах пӗр-пӗринпе сӑрт ту ҫине хӑварнӑ чухне ӑмӑртнӑ, ту ҫинчен ҫунашкапа ярӑннӑ. Ҫӑварни уявсенче Ҫамрӑксем сивӗ хӗле хӑвӑрттарах хӑваласа, ирттерсе ярас, ӑшӑ ҫуркунне килтӗр тесе лаша ҫӳни ҫине ларса хӗвел май ярӑнса ҫӳренӗ. Паллах, вӑйҫӑсем те юнашарах пулнӑ, вӗсем тӗрлӗ юрӑ-семӗсем каласа ҫамрӑксене юрлаттарнӑ, савӑнтарнӑ. Кун пирки ваттисен сӑмахӗсем упранса юлнӑ. Ҫӑварни эрнинчи юн кун юр ҫусан мӑйӑр лайӑх пулать. Ҫӑварни хушши уяр пулсан утӑ ҫийӗ уяр килет. Аслӑ ҫӑварни ӑшӑ тӑрсан тырӑ пулать. Кӑна пире ашмарин хӑйӗн сӑмахсарӗнче ҫырса хӑварнӑ. Малалла ачасем тӗрлӗ вӑйӑсем выляҫҫӗ. Вӑйӑсен шучӗ чылай, ҫавӑнпа та кашни хӑйне килӗшекен вӑййа суйласа илет. Аякра шӑнкӑрав сасси, юрӑ юрланни илтӗнет, сасӑ вӑйланнӑҫемӗн вӑйланса пырать. Тру тени лаша кӗҫенни илтӗнет. Ҫуна ҫинчи хӗрсем ҫӑварни юрти юрласа килеҫҫӗ. Ҫуна пуҫӗнчи ҫӑварни карчӑкӗ ларать, ӑна улӑмран туса хатӗрлеҫҫӗ. Урам тӑрӑх катаччи чупса усал-тӗселсене ялтан хӑваласа кӑларса яраҫҫӗ.

Ҫакӑнпа эпир сирӗнпе малашне те тӗл пуласса шанса уйрӑлатпӑр. Эсир пире ахаль чухнехи пекех хӑнӑхнӑ вӑхӑтра итлеме пултаратӑр. Кӑларӑма хатӗрлекенӗсем Ираида Захарова тата Ингрид Янс сасӑ режиссерӗ, ертсе пыраканӗ Ираида Захарова. На этом мы с вами прощаемся.